Enda nemu ke di sida perintah nya. Sida iya madah, Barang sapa ke abih taun tu, alu bedau belaki, bedau bebini, bedau kawin, bedau bisi pangan ke di tangka peremagang magang nya ila bai orang sepital, achuk orang kubit ke di awak ke mati. Selamat betemu baru ngagai semua subscriber youtube channel Pangau Libau. Diatu kitai begulai betemu baru enggau aku nya Bujang Pagari tauka Tan Sri Tuan Raja ba. Ruai channel Panggau Libau seruran merindang ke ati kita ninting ari. Diatu aku mai kita mending ke bisi siti jerita panah au. Emm madi kita kenusi jerita tu tadi iya semina deka madah ke nama iya J aja au iya ngagai temu nama amai. Au nyadi aram aku mai kita mending ke jerita ti dikunsi ke iya ti kala nyadi ba iya taun dua ribu lapan belas suba lebuh maya iya gawa ba hotel Miri. Bisi ba miri bisi siti hotel ba miri tu kala endur iya gawa suba ok. Laban kena nyaga identiti orang ke empu cerita tu nyaga identiti hotel nya empu ok. Aram aku mai kita mendingka cerita tu. Maya nya J tu suba uhh tekena ka shift opening pagi iya masuk kereja pukul lima pagi au tumu laban ke ka nyedia prepare kopi teh apan nama semua untuk bala customer customer. hotel nya laban ke serapan tumu deh pokok enam udah masuk ke serapan sida iya nya meh mesti tumu sejam nyedia ke utai tau ke mansau magang magang tang maya nya je tu nadai transport ke nak nurun kerja nadai kereta tau ke nadai motor deh ke nai nurun gawa deh taja pan diau ba kuarters hotel nya empu tu laban ke jauh mimit ne Laban ke sida iya nadai di provide transport untuk orang ke shift pagi nya. Au empu alai bisi van nganjung ke nya ke au nya alai setiap kali shift pagi tauka shift opening nya tadi jai tu sigi bemalam ba hotel da belama. Datai ba hotel da meh jai tarikan lalu masuk ba bar ke semak uhh depan hotel nya. Sida staff ba depan hotel nya tadi enggau security dia sigi nemu jai bemalam ba dia. Laban sida iya nemu jai tu narai tai kena narai transport nurun nya sida enda ke ngelara tadi ba ba bar nya menya tinduk tadi au kai beutil kai beutil nggai meh orang ngasuh neh asal meh general manager nya enda nemu tadi ke nya iya nama deh baju gawa ti lempai ke ba sofa bar nya dia lalu. Iya tadi, keluar enda lama lipat enggau bala staf ke gawa malam nya ba parking van din berandau sambil nginsap apan nama semua nya deh. Aaa enda lama deh nya, jam nya tadi pun nya udah pukul nyekak pukul dua da. Jai tadi pan lalu masuk baru kebar ke laban ka tinduk. Enggai ke buntau dani pegila, ku iya. Laban nama iya mesti dani sebedau pukul lima pagi laban ka tamperin deh ka laban ka tamperin dulu deh baru agi restoran kin ngadu ke pengawa. Iya melalu ngali ke diri ba sofa enda jauh ari bar nya dia. Laban bisi duit ti sofa deh iya angai tinu ba spek nyin laban ke enti ba sofa siti nyin terang laban kena panchar lampu jalai nya. Nalama udah nya datai ga kaban iya siku kereja malam tadi laban pengawa ke udah tembu iya deka mejam ke mata Nalama ke gali Nalama ku iya tadi gali mih iya ba sepiak sofa endur sepiak jein tadi enda jauh takas duai mina bentara ke mejam mit aja duai. Malam nya benung iya ke tinduk tadi duai benung lelap ke mata dia mih jein tadi lalu bisi bemimpi bisi kenyap duai mimpi tadi tak bebukut enggau siku lelaki. Kena dikelala iya dalam mimpi iya nya. Endur seduai ke berekat ba bukut tadi iya nya benung bediri ba atas sofa endur Jane nya tinduk. Nya ga penyelai iya wai. Orang nama deh bebukut berekat meduai tadi laki nya mukut iya nya mukut laki nya laki nendang baru iya nendang laki nya tadi wai. Ujung-ujung tadi entah sipak Jane nya meh amai dalam mimpi tadi meda pun inat nya. Iya nama pelanding men laki nya tadi meda pia laki nya panu lari ninggal ke iya kediri dia. Oh muas ku da berekat nguran tadi dia mejen tadi pan lalu duduk ga ba dalam sofa nya tadi dalam mimpi dipeda dalam mimpi ada benung ku duduk tadi wai enda mukai mukai dia ia bisi ngasai ku dia tang ngetan serta megai berang nya ngetan ke berang nya lalu megai lengan iya ia perlu tegali dari ba sofa nya tan ku orang wai tang. Di peda iya tadi, orang ke ngetanka sekali tu ukai laki enggau berkat tadi nya wei, orang laie ntang metah indu di peda iya ngetanka nya tadi wei, ngena baju burak, buk ga panjai ina ari dipeda mua. Nama deh pengudah ji meda indu nya tadi wei, iya pan lalu tedani iya, tekenyit iya ari kinya mimpi nya tadi. Maya iya ke dani nya, dia iya tah ngasaika tubuh iya tah tengkering. Nemu kita, peteng kering tegali ke nya aja. Endang ulih ngkebut. Asai ke detan de nya, asai ke tepan orang ke nya tadi, asai ke bisi orang ke ti menya bediri ba tubuh iya. Bendar ika ngkebut ke tubuh iya wai. Tang endang ulih. Au. Dia maya tadi gali meh ngenat ke diri dia tadi malik ai ke atas ku ai. Benung ai malik ai ke atas tadi tu ai. Benung gali nya deh. Dia tepeda ke bisi ayas-ayas orang warna chelum peda iya wai. Tu udah Dani tu tadi nadai mimpi agi. Maya iya ke meda ke atas teri wai dia iya bisi meda senaya warna chelum benung bediri ngam ngam ba pala iya dia. Nama deh nya meh tadi meda indu buk panjai nya benung ngetan ke tubuh iya ngenyak ke tubuh iya ngetan ke jari awak ke enda ulih angkat. Ka nya rauh mejin tadi wai minta bantu minta tulung tang meh tak asai ke beli. Au mulut maya nya enda ulih ngkebut maya nya dewai ta ngenat diri mata peli peli ndai mina seput aja meh nya tadi au malik ke ke ti nama nya malik ke sepiak ke ba endur sofa kaban tinduk tadi wai bendar ka ngangau ka kaban tadi tang meh nyawa tadi tang enggai nyadi pansut wai iya mina ulih meda kaban aja ka nyerauh enda ulih ka ngangau enda ulih meh tadi au nya baka kei bisau nya tadi dewai. Umbas pengelama a, tubuh nya tadi tetengkering au enda ulih engkebut patung lemi, siku lemi, tulang lemi, mina mata-mata aja peli ka nyerau enda ulih enteri uai enda nemu nama meh kebuah baka nya tadi tu uai. Jantung enda nanya ka agi alah munyi nyapi sema ku jaku ka pengelaju iya. Iya ntadi. Nyau memuas entadi dua iya bendar iya ngering kediri dua iya. Kan enda bisi mija entara seduai iya enggau sofa sepiak entadi dua iya. Enda mukai-mukai mija nya wai. Tak juk ke mimit ngena kaki laban enda ulih laban enda ulih ke kati nya enda ulih kering endar deh. Juk ke belubah-lubah ngena kaki entadi wai lalu bisi pasu bungai ke mit entadi ba atas mija nya. Nya meh tadi. Labuh meh mija nya pasu nyadi pen lalu labuh nyeh nama deh benung mija nya udah labuh tadi duai dia meh je baru ngasai ke empu alu kering alu suga oyang kad tadi nadai agi indu nya ngetan ke tubuh iya wai nya kaban nya ke sama enggau tinduk bemua sofa tadi ngumbai nya engka tedani tekenyit ninga bunyi sofa nya eh ninga bunyi mija nya labuh naha ga mati kayau nya dani ka ku ngasuh jenek agi bekuruh tinduk dia nya. Aa meda piak tadi jai pan lalu berumba rumba nya tadi pansut ari bar nya laia lalu belawa ngagai parking endur kereta van din tadi dia iya meda bala ke gawa shift malam nya ruai bisi dia ga tadi benung duduk ngisap berandau enggau pangan diri datai dia orang nya perlu nanya iya nai nama pengawa di nya kesah kesah pansut ari hotel nya ku orang nama ti peda nama ti ngachau di ku orang ga laban tekenyit meda iya ke nyo kati menya baka ke sedanah tadi tu ai. Dia meh tadi lalu nusi, nusi ngagai sida lalu dia madah ka diri bisi kena kachau utai nyi ngumbai sida ti tekenyit apan nama semua nyu ngasuh sida da tadi nyu senyum tuchum tuchum pangan diri da nyadi iran nya meda tadi meda sida ke bukai enda tekenyit ninga madah sida kachau utai deh engka enda pechaya ke iya deh dia da bisi siku aya nya deh ke benung ngisap tadi lalu nempi berang nya. Tang nih ajang laban nuan udah kena kachau sida iya. Pia ku aya nyentadi wai lalu ketawa meh sida nyentadi nye ngah nyadi pedis ati ga Jay nyentadi laban ke agi kesal deh iya agi bengap-bengap enda nemu nama reti utai ku sida iya nya. Nyadi ko kaban nye enu usi ke sida iya sama ba aaa keti nya parking van nya deh. Ba dia sigi bisi angat-angat mimit ba bar nya. Pia ku aya tadi aya ke uhh kati nya bagian PA nya tauka public area nya deh uhh benung aya nya nyapu nyapu sampah ba luar dia sigi suah meda utai nya laie ba bar nya ati ari peda ari cermin nya deh ukai ba bar nya aja sigi util nya sigi te angat munyi ku sida iya. Nya alai enti sida iya lipak tauka gali enda lama sigi enggai ngiga endur ti ke petang petang. Ngiga endo dini utai ke kati nama nya terang-terang mimin. Pia ku sida nya tadi. Enda ngawa silau-silau mimin asal meh selamat, pia ku sida iya. Oh ninga nya tadi nyau meh Jane tadi. Oh udah terenah pan nama semua udah nginsap pan nama semua bisi bisi sejam lebih duduk dia becerita enggau orang dia. Dia meh Jane tadi lalu nyau ga masuk ke dalam kin baru. Iya nya tadi wayai macam biasa aja ngaga empuna nemu. Peda iya kaban ke gali enggau sofa ti nadai dia agi udah angkat ke tim nya nyambung pengawa iya baru. Jane tadi pan lalu berumban ngambi perengka pan nama semua tadi au lalu nurun ke baruh kin tamperin laban jam maya nya pan nyudah ka pukul lima da nya. Datai iya ba baruh enti tadi iya pan lalu gawa pan nama semua enggai iya enggai ngingat ke utai ke dah nyadi nya tadi deh enggai ke nyu enda dapat gawa laban nya lagi au tambah mega maya pagi nya agi iya ke nyadi diri gawa dia orang bukai baru datai duai. Kira ke pukul enam setengah ke nya baru bala staf bukai datai. Pagi nya wai, begau bala staf nya dia ninga cherita Jay nya ketusi ke malam tadi ke bisi kena kachau utai. Nya nya meh sida iya madah. Hotel nya sigi mayuh hotel nya lai laban hotel nya suba mayar orang ngaga hotel nya, mayar membina hotel nya, kala endur orang munuh diri nya suba. Nya ke nya tadi au. Uhh nama deh bepun hari nya tadi sida ke shift opening nya bisi disediakan orang transport ngambi lebuh maya pagi pukul empat pagi nya tadi nya nadai agi meh sida nya ngemedih diri empu tinduk ba reti inya meh ba bar tadi nadai agi mih ji nya tusah ati kena kachau utai agi laban ari cherita nya tadi pengalaman nya tadi GM uhh manager nya tadi pun lalu bekakasih sereta iya deh nugaskan uhh. Petugas band nya pukul empat pagi mesti ngambi semua sida ke shift opening nya ngagai kuarters skin. Nya. Baka nya ke nya tadi. Ui anchi enda wai eh. Ba utai besai nya ukai bebula aku ti kena kachau ba dia nih. Tinduk enda menyamai enda petenteram enda wai. Ni kita ke kala gawa hotel nya wai. Kala bisi pengalaman baka tu kita wai. Kita ke gawa botol util ke besai-besai nya wai. Bisi kita tanya kati nama nya. Bisi kita uhh kala meda utai senaya pa nama semua ui ije tusi ke dia meh ambi kitai sama macha iya lagi au. Nyadi kira ke neka nya aja kenang kitai sekali tu jereta pandak kitai ke sekali tu au ai. Uhm ila aku datai baru ila aku nyambung enggau cerita kitai ke baru au. Nyadi nya aja ari aku nya Bujang dari Panggung Libau nya Bujang pagai ari tauka Tan Sri Tun Raja. Anang ninga semua keep support this channel awak ke taun tu channel kitai ulih manggai ngagai seratus ribu subscriber ok. Nya aja ari aku. Bye bye. Sigal semat selalu.